Khawnpui Daihrang Part Two Tuna Khawnpui Daihrang ka rawn sawi tur hi a tawngtu ten lehkhabu an chhuah te zing mi tho a nia, an hming leh nina erawh ta lan a ni lo. Chuvangin hetia sawi chhawn leh hi harsatna awm lo turah ka ngai a ni. Kum sanghnih leh pali kum tir lam te khan College Jeep-a ka huan leh sangha dil vel en thli thlai turin ka kal a. A ni tak hi ka chiang ta lo. January thla chu a ni ngei tih ka la hria. Keimahin ka bike in ka kal a, ka tluang viau mai a, harsatna nei lem lovin chawhma dar sawm leh chanve velah ka huan chu ka thleng thla a. Kawnpui dai hi an sawi hrang fo mai tih chu ka hria a, driver te leh mi dang dang pawhin Eng eng emaw an tawn thu hi ka lo hre ve fo tawh a, mahse ka awih ngai lem lo. A thente phei chu an dawihzep vang leh an ruih vang mai mai ah ka ngai thin. Chuvangin tun tumah hian a remchang bawk a, kan fiah ve reng reng teh ang ka ti a. Tichuan haw lamah chuan Kawnpui dai hi zan dar kua vela thleng thlaah tlan tlang turin ka inruahman lawk ta a ni. A tawi zawngin sawi ta ila. Tichuan ka huana a tul ang ang ka tih zawh chuan tlai chaw te kan ei leh te te a, ka hmanhmawh lem lo khawp mai. Muang changa insiam chuan kan inkhalh haw chho ta a, kawng lakah pawh ding em em lo chuan ka tlan zel a. Tichuan tluang takin Kawnpui chukthla peng lai tak chu rei vak lovah ka thleng ta der mai a, ka dinga Meizial te kan zu leh te te a, motor tlan pawh a la awm zeuh zeuh. Tichuan mawng chang chuan ka tlan thla ta a. Tun hmaa bus chetsualna hmun lungphunah ngei mai khan intihuai vel takin ka ding leh a, ka zial chu kan tan leh te te a. Tichuan ka tlan thla leh ta a. Ka hlauh lem lo avang chuan engmah ka hre dawn lo emaw? Ka tih laiin vawi leh khatah ka bike hi a rawn rit nawlh hian ka hre ta mai a, ka phu ve zawk nghe nghe ni. Tu emaw chu a rawn chuang tih ka hrethiam nghal mai a, min rawn hnaih em em a, a rim lah chu a chhe em em leh nghal a, ka trim ve sawng sawng mai. Ka hawi let ngam chiah lo a, ka ding ngam tawh chiah bawk si lo. Ka hmu thei lo nanga a palen hmel hle chuan ka hria, ka tlan chhuk zel a, Tichuan heng hun lai hi zan dar sawm vel bawr a nih ka ring a, chutia ka tlan zel lai tak chuan kan hma lawk ban phak loh vel fit sawmhnih bawr velah hian sakhi nge saza pawh ka hre lo kawng chhak atang hian a rawn zuang thla thut mai a, ka phu chiang kher mai kawng chu cross in Thlang lamah a tla liam zui ve leh nghal a, hlauh tawh sa nak laiin ka phur pa chuan ka beng bul ngaiah hian a lian tiraw a rawn ti leh nghal a, ka taksa pum hi a hik chhuak vekin ka hria a, ka lum pup pup a ni ber mai. Tichuan ka ding ngam tawh bawk si lo a, khur der der chungin ka tlan zel a, zawl pelh Kawng chho lo in tan ah chuan tawi te chu ka la phur chho tih chu ka la hre thei a, a rit em em mai a, first gear pawn a zo bang lo a ni ber mai. Mahse ka inngaihtuah chhuak thut a, ka tawngtai ta mawlh mawlh a, heta ka tawngtai hi a riin Ka chham nge a ri loin ka sawi tih pawh engmah ka chiang tawh lo. Tichuan engtik lai nge min chhuk san pawh ka hre lo va, ka an harh chhuah leh chuan a lo zang huai tawh mai a. Mahse ka hlauhna chuan min kian san hlei thei si lo, ka ding ngam tawh bawk si lo a, ka tlan zel a. Tichuan vaneihthlak takin in pakhat a lo awm a, chu ka inhmuh hmasak ber kawtah chuan ka ding ta a. ka chhuk vat a, an kawngka ka va kik nghal dat dat a, an lo mu thap tawh. An pa ber hian kawng a lo hawng a, zah pawh dawn lo chuan riah ka dil ve ta ngawt mai ni. An lo fel em em a, chhuatah a riahna min siam sak a, tichuan ka riak ta a, mahse ka muhil mang ta chuang lo, a tuk zing karah Aizawl lam chu ka pan ta ni, tichuan Kawnpui dai hi vawi khat mah ka fih leh tlawh ngai lo ang ka ti ta a ni.